Күрәсез, һәм шушы дан килеп чыга татар татар халкында бик кызык гыйбарәләр бар. Ул сон мәсьәләсе. Безнең менә мин э, миңа бик кызык булды үземнең теге рухи мәдәниятне язган вакытта, үземнең китапларны язган вакытта шушы кайбер сүзләр безнең татар сүзләре шул хәтле кызык тарихи нәтиҗәләргә китереп чыгаралар. Аларның, мәсәлән, сон, сон сүзен алыйк инде. Нинди сүзләр генә ясалмаган шушы сон сүзеннән. Шушы өч кенә хәрефтән әйе. Әйе, өч бик дөрес бай. Өч кенә хәрефтән санау, санау, санга сукмау, санга сугу, сан алу һәм сан русларга килеп керә аннары. Руслардан сан Аннан соң сановник, югары түрә. Һәм башка рус сүзләре дә бар. Болар башта да безнең борынгыдан төрки татар теленнән килеп кергән сүзләр. Һәм шушы ул нәрсә дигән санлау дигән сүз. Кешене урыны бар дигән сүз. Кешене хөрмәт итү дигәнне аңлата санлау. Әгәр дә инде санламаса, ул гомумән җәмгыятьтә түгел, аның саны юк. Ноль ул. Ул бөтенләй юкка чыга кебек була инде ансар. Кайвакыт мин исәпләшмәү.
Әйе, балаларымны да сансызлар дип кайвакыт ычкындырам шуга. Ягъни бер кем дә түгел, бернинди әле нәтиҗәле эш күрсәтмәгәннәр. Менә шушы вакытта инде күрәсез, сан дигән сүз нинди мәгънәле, сез әйткән өч хәрефле сүз, шул хәтле безнең төрле якка кереп утырган бул. Минем рухи якка да, материал якка да, э, җәмгыятьнең төзелеш ягына да, бу ягына да. Димәк инде сүзләрегездән аңлашылган чак аңа җиңә юкка гына безнең халкыбыз дәүләт тоткан дип без горурланып әйтәбез әйме һәм бу эш инде исәпләп һәр нәрсәне төгәл итеп пөхтә итеп акыллы итеп хикмәтле итеп алып барылган әйе бит менә шунысы белән үзенчәлекле әйе безнең дәүләтләрне санлаганнар. Менә һаман сан килеп чыга бит инде. Бу дәүләтләргә безнең бабаларыбызның дәүләтләренә зур рух белән караганнар. Хәт бик э, не. Мәсәлән, Алтын Урда вакытында гына. Татар теле Алтын Урдада чын татар теле. Аны Идел буе төркиләре дә ни дип тә йөртергә кирәкми. Чын урта гасырлар татар теле. Мәсәлән, үзбәкләр үзләренең урта гасырлардагы үзбәк телен сүзлекләр аша укыйлар. Ә бездә андый нәрсә юк. Бөтен сүзе җентекләп, э, нечкәләп беленмәсә дә, без аны аңлыйбыз, төшенәбез ул ниләргә. Һәм шушы вакытта татар теле дөнья теленә әверелә. Рус теленең бер кайчан дөнья теле булганы юк. Международный тел булганы юк. Ә татар теле бу вакытта ук шулай. Күпме сүзлекләр чыга. Латин телендә, француз телендә, герман телендә, поляк телендә, руслар да бик күп шушы вакытта 14-15 гасырларда татарча, русча, русча, татарча сүзлекләр төзергә мәҗбүр булалар. Ни өчен? Чөнки шушындый авторитлы, санлы дәүләт белән сөйләшү өчен, дипломатик эшләр алып бару өчен, э, сугышыр өчен түгел, сугыш өчен сүзлекләр кирәкми. Ә тыныч менә бер-берең белән партнерский менә шушындый экономик якны беренче планга куеп, э, шушындый эш итер өчен эшләнгән нәрсәләр. Мәсәлән, кодекс куманикус дигән сүзлек. Ягъни Коман э, сүзлеге, Коман мәҗмугасы. Җин Коман ул э, кыпчакларны көнбатышта команнар дип дип йөртәләр. Гомумән э, бу бер синоним бер сүзе генә инде кыпчак дип аталгандыр. Чөнки Алтын Урданың күпчелек халкының нигезе кыпчаклардан тора. Һәм безнең татар теленең нигезе дә бүгенге көндә дә Кыпчак теленнән дип әйтәбез. Ләкин кызганычка каршы әле без кыпчаклар бабаларыбызның төрле яклап әйбәтләп өйрәнгәнебез юк. Болгарларны күп өйрәнәбез, башка чорларны өйрәнәбез, ә менә кыпчакларны үзебезнең бабаларыбыз итеп төрле яклап өйрәнү әле җитенкерәми. Менә күрәсез, менә монда да шушы сүз мәсьәләсе, сүзлек мәсьәләләрендә дә һәм безнең дәүләтләрне санлау мәсьәләсендә дә бездә зур горурлык уята. Татары буласы килә. Безнең борынгы татар дәүләтләрен сан, санлап, без үзебез дә санлый белергә тиеш, үзебезнең тарихыбызны. Шушы, шушы җан исәп булган вакытта нинди горур халык без дип һәм шуны шушындый онытылган тарихта онытылган нәрсәләрне дәвам итәргә омтылу белән яшәргә кирәк. Гамирҗан абый, безгә радио тыңлаучыбыз Флюра исемле урыс судан мондый сорау юллаган. Гамирҗан әфәнденең Әфганстанда кинәттән барлыкка килгән миллионлаган татар барлыгына мөнәсәбәтне мөнәсәбәтен беләсе килә. Безнең татар микән алар дип кызыксына Флюра урыс су дип юллаган үзенең соравын. Кысанча каршы мин бу хакта беренче ишетәм. Мин белмим. Радио тыңлаучыларыбыз тарафына шулай безнең Башкортстанда булган хәлләргә дә, андагы татарларга да сезнең мөнәсәбәтегезне ишетәселәре киләдер дип уйлыйм. Бу җәһәттән сезнең комментарияегезне шулай әйтсәгез.
Күңелгә авыр сорау. Чөнки мин э, студент вакытларында, мәсәлән, 5 курсларда э, Уфага барып, студентлар конференцияләрендә катнашып, анда Уфа кызлары белән Салават һәйкәле янында рәхәтләнеп биеп, башкорт кызларына сокланып, үскән шулай тәрбияләнгән кеше. Аннан соң шушы елларны ук шулай ук безгә э, насыйп булды Мостай Кәримне тыңларга. Э, Казан дәүләт университетының бу актлар залында булды. Аңа да сорау биргән идек. Сез башкортмы, татармы? Сез башкортча язасызмы, татарча язасызмы? Аннан соң анда килгән профессор оныттым инде хәзер төгәл әйтергә. Ну, сезгә барыбер түгелмени сандугач кайсы талга басып сайраса да дигән э, шактый э, акыллы, ләкин шулай да безнең күңел күңелгә күңел ну, сорауга җавап булмады бу. Менә күрәсез, менә шушындый мөнәсәбәт. Аннан соң мин доктор докторлык диссертациясен яклаган вакытта миңа бар теге анда э, әйдәп баручы оешмадан бер отзыв кирәк ие миңа саратовка бара куштылар мин әйтәм юк мин анда күргәнем дә юк саратовны белгәнем дә юк бөтенләй безгә кире як бу шулай да мин барам уфага башкортларга барам, үземә ни өчен. Һәм Аллага шөкер, алар аңладылар һәм аңлый торган бик акыллы кешеләр дә бар ия. Э, миңа э, уңай отпуск бирделәр. Гәрчә нишләп барыгызны да татарга аласыз дигән сүзләр булды. Ләкин ул теге мин дистракцияне җимерлек э, нәрсә түгел ие. Шуның өчен күрәс, аннан соң хәтта кандидатскийны яклаганда да минем оппонентым аларның зур бик галимнәре Раил Гумерович Кузеев булды. Ул монда килеп, минем җитәкчем Альфред Хасанович Халиков белән алар бик дус иде. Шуш, шушындый. Ә менә соңгы ниләрдә башланган ыгы-зыгылар, башкортны, э, татарны башкорт итергә тырышу, авыл авылы белән э, шушындый нитергә тырышу. Ул бер дә э, табигый булмаган. Алай гына башкорт ясап булмый. Ул барыбер хикмәт бит сонда гына түгел. Хикмәт сыйфатта. Хикмәт башкорт дип аталган татарның рухында. Ул барыбер рухы белән шушы тарихларны белеп, үзенең теленнән чыгып дигәндәй, аны исемен атасаң да җисеме икенче булып кала. Шуңа монда ниндидер җиңү, ниндидер менә шулай иттек әле, былай иттек әле дигән нәрсәләр белән һич тә ул нормаль кешегә, нормаль булган җәмгыятьләрдә алай яшәп булмый. Шуның өчен безгә Алла биргән шул хәтле якынлыкны тел белән аласыңмы? Билгеле, башкорт халкы искитмәлек кызыклы, үзенчәлекле, татарда да булмаган күп яклары белән аерылып тора. Булсын, бик әйбәт, без аңа шат кына. Һәм татар татар да үзенә алырлык шундый үзенчәлекләр була икән, ул без баебыз гына, мин аңа һич тә нитмим. Ләкин менә шундый политик, сәяси ыгы-зыгылар һич тә безнең ике, ике бик кызыклы этносларга язмышына э, ничектер э, кыен. Татарны һич тә алай гына иттереп бетереп булмый. Татарны беркем дә йота алмый. Татарны беркем дә нитә алмый. Моны тарих үзе инде күрсәткән. Үзе үзе күрсәткән. Һәм әйтәләр бит инде, хәтта арус халкына да үзен куя белгән. Юкка гына әйтмиләр бит. Э, если скребешь любого русского, появится татарин. Чыннан да, элекке вакытта татар культурасы, татар мәдәнияте, татарның тарихы рус тарихына искитмәкле зур тәэсир иткән. Аны әле бик танырга тырышмаса, соң вакытта инде таныйлар аны. Алтын Урдага да икенче төрле караш хәзер сизелә. Шуңа күрә татар башкорт мәсьәләсе ул мышине возня дип әйтәме, бик вак, бик тарих эчендә башкортны да ул нитмей, күтәрмей, татарны да күтәрми торган нәрсә. Ә инде без бергәрәк эш итсәк, аха, бу инде гомумән Россиядә яңа феномен китереп чыгарыр. Яңа рух китереп чыгарырга, мин шулай уйлыйм. Искиткеч сезнең фикерләрегез!